My betalicious somebody, I hail o, good morning, good afternoon, good evening depending on when this video take reach you. This na Open Heavens Daily Devotional for Wednesday wey be the twenty-first day of August twenty twenty-four and the topic wey we go dey look today na how to handle persecution. How to handle persecution. Our bible reading e dey come from the book of John chapter 15 from verse 18 go reach 21. Make we read am together. If people for this world hate una, make una remember say na me dem first hate. If una be friend with the people of this world, dem go like una as their own people. But if una no be dia friend, bikos I don choose una from dis world, na im make dem no like una. Make una remember wetin I tell una, Savant no dey big pass im oga. If dem suffer me, den dem go suffer una too. If to sey dem obey my word, dem go obey una own too. But since dem no know di Pesin wey send me kom, dem go do all dis tins to una bikos of my name. Our memory verse for today, e dey come from the book of Matthew chapter 5 from verse 44. Matthew chapter 5 verse 44. Make we read am. But I tell una say, make una love una enemies, bless the one wey curse you, use good take finish the people wey no like you, and pray for people wey dey carry suffer una. Make we enter the message wey we get for today. As long as this world still dey exist um, anybody wey be true pikin of God go always dey face persecution because na the devil be the prince of this world according to John chapter fourteen verse thirty. You must therefore equip yourself well well, carry enough things to take handle persecution so that they don't go push you come up for the heavenly race. The devil they persecute you as God picking because he want make you deny Jesus Christ. And the only way when you go fit take pass through this persecution, all this wahala when the devil they bring come, when you don't deny Jesus Christ, now for your leg to stand gidigba inside them. Therefore, before all dis wahala, trouble go come and before the devil go start dey attack you, you must make sure say you don put yourself well well for inside Jesus Christ. How you take do that one? Study enough of God word, memorize am well well and make you pray well well oh. Then they talk say the depth of tree root na im dey determine whether when rain fall or when wahala come the tree go still stand. If you no want make persecution bring you down, you must dey really, really rooted for inside God word. Those wey dey fall for times of persecution na those wey no wey no get better relationship with Jesus Christ as dem suppose to get before the persecution come. Those ones we dey call Indomie Christian. E don tey um e get one missionary for foreign land wey be like say dem dey persecute Christian well well for that land. On the day of her wedding, the local police for the area come come where she dey stay. They come arrest her even inside her wedding gown. Wetin the woman do, e kiss the handcuff wey dem put for im hand come tell Jesus say, ah, Jesus I no know say na so you dey jealous me oo, ah, you no even want make I marry another person sef, see how your wedding ring fine. she dey in love with Jesus Christ so tey dem even come catch her on her wedding day, e no mean anything to her. She see the handcuff for her hand as wedding rings from Jesus Christ. That na the kind of intimacy wey you suppose get with Jesus Christ so that you no go deny am when wahala come. When people dey compromise because of small wahala, because eh, maybe dem no gree promote dem for work because of their Christian values wey dem dey hold, I go just shake my head because I know say these ones dem don stand gidigba inside Jesus Christ. Christians wey really stand, wey stand as dem suppose stand, dey rejoice when persecution come because dem know say according to Matthew chapter 5 from verse 10 go reach 12, blessings na their portion. dem dey see persecution as a sign of say dem dey terrorise devil and the thing dey sweet dem for belle and because of that kind thing dem go wan even do more with their Christian values so that dem go terrorise am the more and the more persecution wahala up and down dey drive most Christians to do more for God against the kingdom of darkness For inside Acts chapter 5 verse 41, the Bible say the disciples they rejoice because they see and say that they worthy to suffer shame because of Jesus Christ. Also, for inside First Peter chapter 4, verse 13, it tells us say, when we rejoice, say we they take part for inside the sufferings of Jesus Christ. So don't let persecution God they pull you down, God they make you the take one kind. instead make e become di fuel wey go make you sey ah I wan do more for God, dis na wetin I want make you think about today, you really stand gidigba for inside Jesus Christ? No no think am well, you stand gidigba for inside Jesus Christ wey be like sey if di wahala of life, if persecution come you no go deny am?